Salam, gowmy adaýyň? Bu gün seň bilen birazjyk dertleşesim geldi. Belki şu wagt eliňde çaý bardyr ýa-da kofe bardyr. Kelläňde bir pikir bardyr ýa-da dertleriň bardyr. Belki-de näme etjegiňi bilmän durkaň, bu wideo seniň garşyňdan çykandyr. Edil türk seriallaryny açyşyň ýaly hem bu wideony açansyň. Nirde ol deňiziň kenarynda monjuk ýaly düzülen willalar? Hany ol holdingiň zalynda ýöreýän ökjeli köwşüň sesi? Biri-birine bäş muntlap, hiç gürleşmän seredýän söýgi doly ol bakyşlar? We arka tarapynda ýüregimizi parçalaýan ol saz çalyş? Dünýäniň beýleki tarapynda hiç türk dilini bilmeýän argentinaly, mysal üçin, argentinaly biri, Stambuldaky bir söýgi hekaýasy üçin näme üçin göz ýaşy döksün? Näme üçin biz her hepde öz maşgalamyzyň derdi ýaly bu seriallardaky kişileriň derdine dertlenýäsä? Bular diňeje bir senariýadan ybaratmy? Ýa-da ekranyň arkasynda bize degişli, bizi gürrüň berýän ýa-da bizi bizden saklaýan bir syr barmy? Bu gün siz bilen Türk seriallarynyň hakyky ýüzüni, jadyly we şonça-da bizi ýadatjak dünýäsini gezýäs. Üns berip görýän bolsaňyz, meselem, Amerikanyň kinolarynda bolýan wakalar kalaşnigiň atyşy ýaly akyp gidýär. Gürrüňdeşlikler tizdir, sahna gutarar beýlekisi başlar. Emma türkleriň bu seriallarynda wagt diýilýän zat. durýar. Olar nasıl bir şey böyle?
Näme üçin bilýäňizmi? Sebäbi bu ýerde gürleşmeýänler bar. Seni söýýän diýmek ýerine üstüňe galyňjak geýin, howa sowukdyr diýýänleriň nesli bar. Ynha, bu-da türk seriallarynyň näme üçin köp görülýänliginiň birinji syry. Duýgyny Söze däl-de, göze ýükleýärler. Ol dymyşlykda seni küýseýän, bagyşla meni diýilýän sözler gizlenendir. Seret, diňle meni. Durmuş hemmelere hemme wagt deň däldir. Muny senem, menem gowy bilýän, dogry dälmi? Maňlaýa ýazylan bilen ýürege ýazylan bir bolmaýar. Bu seriallar näme üçin köp görülýär bilýäňmi? Sebäbi garşymyzdaky ekranyň içindäki kişileriň çäresizliginde özümizi görýäs. Ol başa barmaýan söýgüde ýarym galan hekaýamyzy tapýas. Bir saçak başynda toplanan ol maşgalada belki-de ýitiren öz pursatlarymyzy gözleýäs. Biz agyryny gowy görýäs. Emma gury agyryny däl, sada agyryny gowy görýäs. Töhmet atylsa-da dik durany, jübüsinde bir köpügi bolmasa-da söýýäni üçin dünýäni berip biljek ol kişini gowy görýäs. Sebäbi bu biz. Ýaraly ýöne umytly. Duýgy satýanlyklary sebäbi dünýäniň niresinde ýaşaýan kişiler bolsalar bolsunlar bu seriallary gowy görýändirler. Gözýaşlaryň dili ýokdur, gözýaşlara argantinalam düşüner, ýaponiýalam düşüner dogry dämi? Olar hem maşgala baglaryny, Söýgini ol duşuşyklary bu serialdakylar ýaly bilýärler. Bu seriallar dünýäniň her tarapynda ol unudylan duýgulary satýarlar. Hemmämiz bilýärsäň, edaranyň başlygy, görmegi agyr emma ýüregi ynjan oglany. We beýleki tarapda-da obanyň özüne göwni ýetýän samsyja, emma dünýäniň iň owadan gyzy. Näme üçin ýigrimi ýyldan bäri şol bir hekaýany ýöne tapawutly artistler bilen görmekden ýadamadykmy nä? Muňa aslynda kül pişigi sindromy ady berilýär. Tomaşaçy hökmünde biz ol baý durmuşyň içine girmek isleýäs. Emma ol baýlygyň içinde Bizden biriniň ol sowuk diwarlara ýykşyny görmek isleýäs. Ol sowuk, duýgusyz, aýnaly edara binalaryny gyzgyn duýguly oba ýerleriniň gazanmagyny isleýäs. Ol sebäpden gyz ol edara girende diňe aşyk bolanok. Ol ýere ynsanlyk, duýgy we söýgi getirýär. Emma hakykat diýilýän zatlar bar. Seriallardaky ol durmuşlar Hakykada näderejede ýakyn? Köpüsi makiýažyny edip ýerdenlige düşer. Köpüsiniň öýünde sadalyk bolmadan agşam nahary iýiler. We biz bu durmuşymyzdan gaçmak üçin ol reňkli ýalana öz islegimiz bilen ynanýas. Bize satylan zat senariýa däldir, bir ähtimal. Belki bir gün şans diýilýän zat biziňem gapymyzy kakar diýlen bir ähtimal. Bu seriallaryň kamera arkasy diýilýän zady bar. Geliň indi bolsa sahna yşyklaryn ýapyp kameranyň arka tarapyna geçeliň.
Üç, iki, bir, oýan! Ekranlaryň içinde görýän ol ýüz kyrk minutlyk seriallarymyz nädip çykýar? Bu ýer rahat, owadan görünse-de, aslynda söweş meýdany ýaly. Türk serial işi dünýäniň iň kyn iş mümkinçiliklerine eýedir. Pikir edip görüň, her hepde bir bölüm kino düşürmek mejburyndasyňyz. Ssenariýaçylar ol ynsanlar ýatanok. Bir hepde içinde ýüz sahypa ýazmak mejburyň. Akyla sygmaýjak ýerlerimi bar? Serialda elbetde bolup biler. Bir bölümde melek bolup oýnaýan indiki bölümde şeýtan bolup oýnap biler. Sebäbi tomaşaçysy azalyp barýar. Serial pese düşüp başlady. Galdyrmak üçin bir aksiýon gerek dogry dämi? Seriallaryň çyraçysy, çaýçysy, eşikçisi käwagt ýigrimi, käwagt otuz alty sagat işde bolýarlar. Ol görlen iki minutlyk romantiçeskiý ýagyşlyja sahna üçin ol kişiler sowuk suwuň astynda, gijäniň aýazynda titräpjik işleýär. Ekranlarda görülýän ol lýuks nahar stollary bar-a, ol naharlar käwagt irdenden agşama çenli ol ýerde durýar. Hiç kim iýmez, sebäbi ol naharlar iýmek üçin däl, wideo düşürmek üçindir. Iş hem şeýledir. Daşardan seredenimizde patyşanyň saçagy. Ýöne içine girenimizde möjegiň saçanyny görýäs. Reýting diýilýän zady köpimiz bilýäs dogry dämi eger-de türkçe düşünýän bolsaňyz reýting bu zat kişiniň gözüniň ýaşyna garamaz. Irden oýananyňda bir görersiň seriýalyň ýaýlymdan aýrylandyr. Bütin işiň boşuna gidendir. Hyýallaryň, hekaýaň ýary malandyr. Edil hakyky durmuşda bolşy ýaly. Näçe hereket etseňem, biri geler seniň toguňy sograr we seniň ekranyňy ýapar. Bolýa-la. Şeýle kynçylyklara, uzak wagtlylyga, kişilere garamazdan, türk seriallary bütin dünýäni ele geçirdi. Sebäbi başga kişileriň, ýagny başga ýerleriň seriallary Bir kişini aňladýan wagty türk seriallary maşgalany, jemgyýeti aňladýar. Türk seriallarynda gahryman bir kişi ýani ýeke özleri däldir. Arkasynda ejesi, kakasy, samsyjak doganoglany we gepçi goňşusy bardyr. Dünýä ösýän wagty ýitirýän ol gyzgynlygyny, ol garyşyk, küýseýänje adam gatnaşyklaryny bu seriallarda tapýas. Bu seriallardaky oba gatnaşyklary, garypja ol gyzyň hereketleri, ýekelenýän ol kişileriň geçirýän wakalary häzirki zaman adamlarynyň dertlerine derman bolup bilýär. Sen ýalňyz däl, ýykylsaň seni galdyrjak kişiler bar duýgusyny berýär. Türk seriallary ýalan ýok welin, gerekmejek derejede uzyn we aklymyzy garyşdyrýar. Dogrymy aýtsam özüm-ä bu seriallary tomaşa etmegiň tarapdary däl, sebäbi biziň wagtymyzy boşuna harjaýan ýaly gelýär. Hawa, bu seriallara gaharlanýas. Munçadam bir uzyn wagtlaýyn bir serial bolarmaý diýýäs we ýene-de tomaşa etmekden ýüz öwürmeýäs. Sebäbi ol ekranlar Bize garşy öwrülen aýnadyr. Käwagt biziň özümizi, käwagt bolmak isleýän kişimizi, käwagt bolsa bul aýnada garaňky tarapymyzy, gorkýan tarapymyzy göreris. Ýalanlary, dogrulary, gerekmejek uzynlykdaky ol bakyşmalary halamaýarys. Ýöne ol biziň hekaýalarymyz. Belki bir gün bu senariýalar gysgalar, iş wagtlary, şertler düzeler, temalar üýtgär. Emma üýtgemejek ýeke zat biziň hekaýa gürrüňberijilik höwesimiz we ol hekaýalarda özümizi tapmak isleýşimiz. Bu seriallary gör, görme ol seniň öz kararyň, ýöne wagtyňy boşa harjaýjak ýagdaýda hereket etme. Şu ýerde size birnäçe soragym bar. Sen bu seriallaryň haýsynda özüňi tapdyň?